Исәннәрмесез, саулармысыз, дуслар! Шоу-без тапшыруын башлап җибәрә алабыз. Эфирда сезнең белән мин Гөлназ Сәфәрова һәм бу атна яңалыклары. Гүзәл Әхмәтова үзенә өр-яңа BMW X3 машинасы сатып алган. Гөлсәрвәр энесен армиягә озаткан. Алинә Сафиуллина өмәдә Утыз каз йолкыган. Ринат Ибрахимов үзенең яшь кияү булуын ничек комментарияли? Яңа клип Рафинә Гыниуллинадан һәм татар җырына таба тагын бер адым ясыйк. Бу көннәрдә Гүзәл Әхмәтова өр-яңа ап-ак төстәге BMW X3 машинасы сатып алган. Моңарчы исә җырчы кара төстәге S40 Volvoсын да җилдерә торган булган. Әлбәттә, җырчы Volvo машинасын да бик яраткан, әмма бит күңел һәрвакытны яңарагын һәм яхшырагын тели. Менә шуңа күрә дә Гүзәл BMW-га тукталырга булган. Бик ошый, бөтен уңайлыклары да бар. Руль артында үземне шундый рәхәт һәм иркен хис итәм. Ә хәзерге вакытта машинамны кышка әзерлим, диеп сөйли Әхмәтова. Ә ни өчен зур джип алырга булган соң? Баксаң, җырчы җәй көне җиләккә йөрергә ярата икән. Зур машинага урманга иркенләп керәсем килде, диеп сөйли җырчы. Сүз уңаеннан, Гүзәл Әхмәтова тиздән Татарча солянка концертына чыгыш ясарга дип, безгә Казанга килергә җыена. Нәрсә дип әйтим, Гүзәлгә бары тик уңышлы һәм сикәлтәсез еллар гына телик. Шоу-без яңалыкларын дәвам итик. Күп кенә хитлар авторы Гөлсәрвәр Бөгелмә шәһәрендә яшәүче бертуган сеңлесе Вәсиләнең улы Илнурны ноябрьдә армиягә озаткан. Илнурны мин үз улым кебек кабул итә идем. Хәзер аның фотоларына карыйм да, елыйсым килә, сагынам, диеп сөйли шагыйрә. Гөлсәрвәрнең энесе Ростов шәһәрендәге спецназда хезмәт итәчәк икән. Хәзер исә шагыйрә энесенең исән-имин кайтып җитүен тели. Кем белә, бәлкем шушы вакыйгалар тәэсирендә шагыйрә берәр эксклюзив шигырь дә язып атыр әле. Алинә Сафиуллина моңлы итеп җырлый гына беләдер диеп уйласагыз, ялгышасыз, дуслар. Ул әле куллары белән дә бик яхшы итеп эшли. Моның шулай икәнлеген аның өмәдә катнашуы дәлилләп тора. Әле күптән түгел генә туган ягына кайтып килгән Алинә бик яратып каз өмәсе турында сөйли. Сафиуллинаның әти-әнисе елда күпләп каз үстерәләр, ә инде кышка таба зур каз өмәсе ясыйлар икән. Менә быел да нәкъ шулай булган. Тик Алинә Сафиуллина сүзләренчә, каз өмәсе елдан-ел ничектер күңелсезләнә бара икән. Элегрәк, мәсәлән, каз өмәләре шаулап үткән. Бөтен кеше, бергәләп, дуслар, туганнар, күршеләр җыелышып, мунчада каз йолкый торган булганнар. Җырлар турында инде әйтеп тә тормыйм. Ә быел исә, һәркемнең үз проблемасы, үз мәшәкатьләре. Шуңа күрә дә бары тик якын туганнар белән генә җыелыштык, диеп сөйли Сафиуллина. Алинә үзе дә каз өмәсендә җырлый-җырлый ярдәм иткән. Әле алай гына да түгел, утызга якын каз йолкыган. Һәм, әлбәттә, каз өмәсеннән соң алар матур бер гаилә традициясе буенча, бергәләшеп, өстәл артына җыелышып утырып, каз мае белән майланган коймаклар белән сыйланганнар. Ринат Ибраһимовның өченче кат өйләнүе хакында массакүләм мәгълүмат чаралары күп шаулады. Аның өченче хатыны Светлана үзеннән 40 яшькә яшьрәк икән. Ә Ринат Ибраһимов Светлананың әти-әнисеннән 10 яшькә олырак та булып чыга. Шуңа да карамастан, Ринат гаиләдә яшь кияү булып санала. Яшь аермасын һич тә сизмибез.

Һәр тапшыруда җырчылар безне кайда булса кунакка дәшә. Күрәсез, бүген без фитнес-клубта. Янымда минем герләр, тренажерлар һәм спорт белән шөгыльләнүче кешеләр. Кем янында соң без? Җырчы, фитнес буенча инструктор һәм бодибилдинг буенча Россия чемпионы. Сүз җырчы Әсхәт хакында бара. Дөбер шатыр төркемен хәтерлисезме? Хәтерләмәсәгез, без хәзер сезнең барысын да исегезгә төшерербез. Әсхәт үзе менә монда хәзер шөгыльләнеп утыра. Әсхәт, исәнме?
Исәнмесез, ни хәлләрегез бар? Сез монда адаштыгызмы әллә ничек килеп Без җиттегез? беләсең, без бөтен җырчыларны менә шулай эзләп табып йөрибез. Кемдер без Кемдер фермада табып алабыз, кемдер өенә барабыз. Фермада да. Или фермада, или фермада. Ә бүген менә без синең э, фитнес-клубыңа килдек. Ә, Ләкин сине э, күпләр җырчы буларак кына белә име? Ә, Син монда нәрсә эшлисең? Һәм син э, кайдан килеп монда инструктор булып эшли башладың, Асхат? Әлбәттә, менә спортка килгәндә бит инде күп күп э, интервьюлар булды спорт турында һәм э, бу безнең җыр буенча Күп әйттем, менә спортка килгәндә, инде мин бала, бала чагымнан спорт белән шулай шөгыльләнеп үсеп, һәм инде творческий минем йөрәгем җырлады, шуңа күрә күп вакытларны вакытлар булмады сәнгатькә кереп, йөрәктән җырларга. Бераз инде хәлгә кергәч, әбиләр әйтмеш ди, җырлый башладым. Ә, спортны ташламадым, спорт минем өчен беренче төп һөнәрем булды. Мин шулай э, шулай итеп э, укуымны да спорт буенча бетердем. Э, ә сәнгать мен бу творчество, җырлар минем өчен хобби булында булып калды инде. Шулай. Бүгенге көндә Аллага шөкер, шул спортта яшим. Ә монда бу бу фитнес центрда мин спортивный директор булып эшлим һәм фитнес инструктор. Миндә бик Талантлы кешеләр шөгыльләнә. Хәзер бик модага кереп китте безнең сәламәтлек турында уйлар. Хәзер акча икенче планга, кемдер акча беренче пландадыр инде. Минемчә, бөтенесе дөрес булырга тиеш. Аның сәламәтлеге дә, аның байлыгы да, аның душевный состояние татарча ничек була? Баланс булырга тиеш. Әйе, әйе, бөтенесе дә тигез булырга тиеш. Шуңа күрә күп кешесе, күп кешеләр, күп яшьләр, картлар менә миндә 70 яшьтәге әбиләр дә шөгыльләнә. Аларга карап минем күңелем ничек тә күтәрелә, чөнки 70 яшькә яшәп спорт белән тату булмаган кеше 70 яшенә җитеп кенә аңлый башлаган. Сәламәтлек турында уйларга кирәк яшь чагында. Сәламәтлек турында менә иртән торып без тешләребезне чистартабыз бит инде, шулай бит. Нишләп без атнасына 3 мәртәбә килеп үзебезнең фигура, үзебезнең сәламәтлек турында уйланмыйбыз? Шуның турында Бик актуаль бүгенсекен дә андый вопрослар. Ә, ә, син беләсең, син мине ничектер теге боларны сөйли-сөйли уйландырып калдырдың. Ә, ә мин бит йөрмим дигән шундый уй башымнан узды. Әсхәт, ә сиңа менә татар шоу бизнесына алсак, кемнәр йөри татар шоу бизнесына? Э, мин дә э, Данир Сабиров йөри, мин дә э, Фарид Фазрахманов җире җырчылардан, мин дә Булат Байрамов, Ләйсән Гимаева, Төнкен, кем хәтерләсәгез, Төнкен төркеме ул да булса Регина йөри. Әлбәттә, миңа бик шатмын шундый кешеләр белән үзем эшләргә, чөнки безнең менә шушы залда, фитнес-центрда алар белән эшләве дә миңа кызык, чөнки без бер уровеньдә. Мин сәнгать кешесе, алар сәнгать кешесе, мин спортсмен, аларның бүлгә үземнең хөнәремне, үзем белгән техникаларны күрәсәтәсем килә аларга, аңлатып бирәсем килә. Миңа бик кызык үземнең эшем. Менә мин сюжет башында әйтеп киткән идем, бодибилдинг буенча Россия чемпионы дип, име? Бу әле син яулаган үрләрнең бер өлеше генә, син менә Барыбызга әйтеп китсәң иде, тагын э, спорт өлкәсендә синең нинди исемнәрең бар, э, нинди ирешелгән уңышларың бар? Э, әлбәттә, мин бала чагымнан спорт белән шөгыльләнеп үстем, шуңа күрә э, э, армия служб иттем, мин армия хезмәт иттем, э, спорт роту Москва Динамо дигән э, командада. Мин э, СССР СССРның мастер спорты э, э, СССРның спорт мастеры, көрәш буенча ике мәртәбә мин вице-чемпион СССР булып калдым. Аннан соң ЦС Динамо оттым. Күп соревнованияләрдә хәтерләмим дә, чөнки чөнки шуның хәтлек еллар элек булганга, әлбәттә, шул крәштән китеп инде мин әкрен генә шулай үземне үземне әйбәт итеп, әйбәт рәвештә калдырыр өчен, менә шундый тренажер ул вакытта безнең тренажерлар да булмаган, Кем нәрсә белә, шуны тутыгып беткән, теге запчастлардан элек заниматься, шөгыльләнеп үскән. Ә, Аннан соң менә Аллага шөкер, бүгенсекен дә шундый зур-зур итеп фитнес-центр ачтылар. Э, Теләгән кешенең, э, телә- шундый условиедә заниматься иткән кешегә э, килүче кеше, э, минемчә, бөтен э, үзенә нәрсә кирәген ал- алырга мөмкин. Ә Дөбершатыр төркеме хәзер кая күренә? Сез элегрәк без сезне дискотекларда очрата ала идек, ничектер хәзер дискотекларда күренми башладыгыз. Бу Дөбершатырның китүеме? Яисә, э, яисә бераз гына теге иҗатны арткарак куеп, менә спортны беренче урынга чыгаруым? Без күп еллар буйчы Дөбершатыр төркеме буларак җырласак та, минем өчен э, спорт э, минем төп һөнәрем, минем анда тормышым, минем анда Зарплатам, әйе, әйе, шул булды. Ә спорт, э, х- х- э, җырлау инде хобби булды. Аннан соң э, без э, ун еллар буе бергә җырладык Илназар белән. Без текендә кызганычка каршы без решили э, э, бер нигә килдек. Ул бик особо җырлыйсы килми, аның ник дигәндә үзенә үзенә ул сорауны бирисез. Ә минем күңелем җырлый, мин минем җырлар, яңа җырларны халыкка күрсәтәсем килә, яшьләр белән аралашасым килә. Шуңа күрә мин үземнең творчествоны бүгенге көндә продолжать дәвам итәм. Шуңа күрә төрле җырларны күбесендә менә төрле концертларда чыгыш ясыйбыз. Аллага шөкер, бүгенсекендә монда да эшлибез, концертта да төрле төрле. Мин синең бер популяр җырыңны беләм. Айгөл исеме турында. Айгөл иң матур исем дип җырлыйсың әле. Ә соңгы яңа җырларың нәрсә турында? Э, әлбәттә, мәхәббәт турында. Э, элек без Дибер Шатер төркеме буларга без если э, җырласак, ул инде клубный стильдә, ул жесткий танцеваль стильдә булса, бүгенсегендә Күңел бераз йомшарган минем. Шул безнең ул танцеваль рәвештә, ул мәхәббәт турында әлбәттә, мәхәббәт турында, яраткан кешеләр турында, үзеңнең якын дусларың турында. Ул 120 ударов дип атала, кем аңлый татар эстрадасының, кем музыканы аңлый, ул аңлаячак, чөнки Более йомшаграк музыка, күңелдән чыгып җырлыйм дим, тырышам аны. Чын һәрбер һәрбер җырда, яңа җырда үзем язам, үзем яза башладым. Әйе. Сүзләрен дә ки инде. Сүзләрен үзем тик, кызганычка каршы, әйе, көйләрен үзем язам. Шуңа күрә Менә җырны язганда кемгә тәкъдим итәм, язырга сүзләрен аларга әйтеп, примерно нәрсә турында җыр булырга тиеш. Чөнки ул җыр минем күңелемнән чыга, шуңа күрә җырлаганда да мин күңелемне әйтеп хисләнеп җырлыйм. Әсхәт, син безгә мускулларыңны күрсәт әле, әйдәгез, игътибар итик. Әсхәт күрсәт. Юк, оялма, оялма, без беләсеңме, без сиңа монда кунакка килдек, теге дустыбыз, әйдә күрсәт дип, шуңа күрә. Теге мускуллар. Мускуллар күрсәткәндә теге Салаваттан сорыйлар, әне, Салават, бер җырлап бир әле дип. Җырлап бирмим, болай гына биргә могу дигәне дөрес.
Күрсәтмим дип. Әй-әй. Мускуллар күрсәтмим, Хамискә күрсәтәм күрмәгән. Әй-әй. Минемчә, мускул күрсәткәнчә, әйдә, мин сезгә бер мастер-класс күрсәтәм. Шушы тренажерлардан инде кирәкле күнегүләр күрсәтәм. Ул тормышта бик кирәк була сиңа. Йо, ансы кирәк була, ансы рәхмәт, ансы хак күрсәтерсең. Син безгә мускулларың күрсәтә, мин бер-ике сорау бирәсем килә. Менә. Менә шундый мускуллар. Дуслар, әйе.
Әйе, ә менә мин бер сорау бирәсем килә. Менә бу мускулларны шушы фитнес-залда шөгыльләнеп кенә үстереп буламы? Яисә ниндидер Биодобавкалар да эчәргә кирәк. Беләсезме, безнең халык күбесенчә аңламый. Биодобавка дигәндә, ул шул ук безнең натуральный продуктылар, ул сөттән алынган белоклар, молочный сөт, иттән алган белоклар, мясной белок, тавык күкәеннән алынган ул альбумин дип атала, яичный, шул порошокка әйләндерәләр дә су салалар, шул ук продуктка әйләнә. Күбесенчә аны аңламыйлар, чөнки бездә информация бик аз кешегә. Шулай да без куркабыз, теге әллә ни химикатлар эчерәләр безгә дип. Менә Бездә бит уйлыйлар, о, химия, химия диләр. Менә кибеткә керәбез дә, нинди химия юк, анда колбасаны алыйк, химия, майны алсаң, химия, майонез, кетчуп, нәрсә генә юк бит анда, шулардан куркырга кирәк. Ә спорт бу питаниесенә килгәндә, бернәрсә куркысы юк, кемгә кирәк, мин аңлатып, Производство ничек ясалган аңлап биргән могу рөхсәт итсә. Әсхәт Әхрам мин ишеткәнем бар имеш менә шөгыльләнәсең спорт белән име ашыйсың менә бу әйберләрне ашарга кирәкле әйберләрне. Ә аннан соң спорт белән шөгыльләнүен туктатсаң, бу әйберләрне ашамый башласаң, менә бу мускуллар алар челпәрәеп төшерәләр әйе. Һәм ана пылдыр пылдыр пылдыр пылдыр диеп теге асылынып йөри башлар. Куркыныч бит.
Во-первых, беренчедән әйтәсем килә, шул шылтыр шылтыр пылтыр әйләнмәс өчен аны аны ташламаска кирәк. Ташламаска кирәк, ул сезнең уже бөтен гомер буена булырга тиеш. Әйе бит, гомер буе үзеңне карау, матур итеп сыкланып, матур итеп фигуралар булырга тиеш. Икенчедән, икенчедән Менә күп сырыйлар, менә сезнең мускулларыз, әгәр дә мәгәр сез шөгыльләрегезне ташласагыз, ул майга әйләнергә мөмкин микән? Шуны хәллек Китап укырга шушы кешегә шуның әле китап укытасым килә, что мышцы белок майга никак әйләнми. Ну асылын төшә ала.
Асылын да төшми.
Асылын төш. Просто мышцалар э, урыс әйтмешне мышечных волокна ул тарая гына. Ул может быть шуны зур объемны кечерәя, аның формасы югалмый. Югалмый. Шуңа күрә э, мин аның турында уйлыйсым да килми, чөнки минем тормышым э, фитнес-центрларда үтә. Көне-төне монда, шуңа күрә аның турында аңлатып бирергә, аңлата алам кешегә, ни эшләп, ни өчен шулай була, мөмкинме шулай икән. Күбесенчә кеше аңламыйча сорауларын бирә. Ә менә тагын шундый сорау, бер ябык кына егет килсә синең яныңа, әйме? Ул ничектер шушы фитнес күнегүләр ярдәмендә бераз гына үзенең тән массасын арттыра аламы? Арттырала.
Менә ул ябык мим. Э, ябык кызлар, ябык егетләр дип әйтик. Э, күп монда төрле сораулардан сорауларга сорау биреп була. Чөнки менә ябык кешеләрнең э, бар төрле отклонениеләр, гормон щитовидной железы дип атала. Ул да булса обменный процесс ул ускоренный. Монда задача ничә? Кеше может быть күп ашый, Ул ашаганы юкка гына чыгып бара шулай бит. Андый кешеләр тоже бар. Бушка ашый, әрәмгә ашый. Әйе.
Шуңа күрә э, э, беренчедән белергә кирәк, нинди причинасы кешенең нишләп массасы үсми. Үсмәве э, беренчедән булырга тиеш ул сбой щитовидной железы дип атала. Кеше анарга Ничек дөрес итеп аларга комплекс упражнение бирә, дөрес итеп диетологияне расписывать итеп бирсәк, дөрес итеп аны вакытына җыклап, вакытында ял итеп, бөтенсен язып сызып бирсәң, ул кеше тазарырга тиеш. Һәм э, һәм э, матурланырга тиеш фигурасы. Ну, матурлауны өчен менә күп сораулар э, таза абыйлар, таза апалар килә дә. Менә сез бер ай эчендә мине шундый фигуралы ясый аласызмы? Мәтәм апа, сез дигәнчә

Күкрәк зурая дигән сүз инде, әйме? Ну, кыз, э, кызларның зураймый шул, Ходай бирмәгән. Ходай, Ходай бирмәгәнне бу дөнья тренажерда ясап булмый. Структурасы кызлар белән егетләрнең төрлечә, чөнки э, кү- э, хатын кызларның күкрәкләре ул сальный желездан тора. Аны күп э, күпме э, тренировать иткән саен алар кечерәйгәннән кечерәя бара. Ә, Ирадарны куйса, хатын-кызларга кечерәя. Әйе. Иратлар, иратларның наоборот үсә, чөнки анда сальный желез юк, анда мышцалар. Мышца кабара, үсә, Һәм алар өчен тестостерон безнең э, мужской гормон дип атала безнең. Шуның өчен җаваплы. Ә женский гормон безнең эстроген. Эстроген әлбәттә шул май җыярга тырышып тора инде. Шуңа күрә менә шу э, күнегүне мин сезгә ничек итеп дөрес э, ясарга һәм ничек итеп күкрәк мышцаларын арттырырга турында сөйләп китәм. Димәк, бу күкрәк үстерергә теләүче ир-атлар һәм күкрәк кечерәйтергә теләүче хатын-кызлар өчен индеме? Карыйбыз. Андый хатын-кызлар табылыр микән белмим, ләкин әйдәгез карап китик. Әйе, күкрәк кешеләре җүшләр бу тормышта бик аз. Чөнки менә ничә ел еллап эшли бит инде бу фитнес нидә. Андый җылаючылар русат мешә бик аз. Күбесенчә үсте. Азайтучылар. Азайтучылар бар. Белмим, бу практикамда булганы күргәнем юк. Зинхар өчен минем күкрәгемә азайтыч ди. Анда пластика гына тию, пластик хирургический пластик белән генә булышып була. Карап китик әйдәгез.
Бу безнең исходный положение, исходный положение ул да булса безнең терсәкләр э, булырга тиеш э, идәнгә параллельно менә шундый шундый положениедә сулышны чыгарганда без итәбез үзебездән сулышны алганда без кайтарабыз кайтарырга э, бик артка кирәкми чөнки ул вакытта безнең җилкә мышцалары эшли башлый шуңа күрә дөрес итеп эшләргә кирәк сулышны чыгарабыз Алабыз. Чыгарабыз, алабыз. Һәм сөйләшәбез әле шул арада. Ие, ие.
Шуңа күрә дөрес итеп, чын күңелдән, йөрәк белән, күңелдән эшләргә кирәк. Менә һәрбер э, күнегүне дөрес итеп эшләр өчен иң беренче безнең э, башны эшләтергә кирәк. Әгәр дә мәгәр кеше килә икән э, фитнес э, залларга э, үзенең эше турында уйлый икән, үзе шөгыльләнә тон- тотынса, аларның ул результаты Бик аз булачак. Может бу вообще булмаска. Шуңа күрә үзегез шигырьләрне башлыйсыз икән, бөтен баш мыйлары белән, йөрәк белән, чын күңелдән шигырьләнергә. Даже беләсезме ничек? Даже представить итәргә кем буласы килә, нинди фигура буласы килә. Примерно, условно инде. Килеп Памела Андерсонны күз алдына тотып, шигырьләнәсең дә шигырьләнәсең. Әйе, менә шундый булам, менә шундый булам. Әгәр дә кешенең шундый хыялы бар икән, бик целеустремленный кеше була икән, ул обязательно кайчан да була. Кемдер ярты елдан була, кемдер өч айдан, кемдер бер елдан, ну булачак. Самый главный э, э, күңел белән сынмаска. Һәр вакыт эшләргә цельне куйдың икән, шул цельгә барырга кирәк. Менә шу шөгыльләнү ясаганда монда билне дөрес итеп туп-туры тотырга кирәк. Бөтен нагрузка билгә китмәс өчен һәм ул да булса инде арткакка һәм аяк мышцаларына китерергә тиеш. Шундый, менә шундый положениедә. Тезләр безнең тезләр үзебезнең бер урында гына торырга һәм инде үзебез арткы аякка шигелеп шулай утырырга тиешбез. Сулышны Алабыз төшкәндә, сулышны чыгарабыз менгәндә. Ой-ой-ой, бу атка утыруга караганда күпкә җайлырак. Алайса мин узган тапшыруда атка менеп атланган идем. Бу ничектер моннан тотасы, моннан? Бир микрофон, мин синә интервью интервью алырмын, шулай бит. Аха. Менә э, дөресен ашыкма, ашыкма, ашыкма. Менә шу карамыслы, менә шу специальный җилкә өчен ясалган әйбер. Баштан җиткерәсең, билеңе вот, менә, менә нинди синдә гибкость. Аяк, аякның буыннары шул дөрес булырга тиеш. Хәзер син сулышны чыгарганда күтәрәсең әкрен генә. И сулыш, әйе, күтәрәсең. Күтәр, вот, менә до конца чәсең. Сулыш, әйе. Ашыкмыйча, ашыкмыйча. Күңел белән, йөрәк белән эшләргә кирәк. Сулышны чыгарабыз. Сулышны алабыз. Сулышны чыгарабыз. Менә 20 мәртәбә ясасаң, итә тора алмыйсың инде. Кичләрен. Бер э, бер караганда, әлбәттә, әйе, бер караганда ул да булса шушы менә э, безнең э, күнегү бик җиңел кебек кенә. Билгә төшә.
Әйе. Билне дөрес итеп төшләмәс өчен, аны дөрес итеп постоянно шулай катырып торырга тиеш. Бик ошап китте ахры үзеңә. Шуны күтәргәч, һәм дә булса менә шу ручканы үзеңә тартасың и куясың. Вот менә шуны. Нинди? Һәм шуны супермодель чыга моннан. Әйе, әйе, менә бит.
Эш күнегү яса. Әсгат, син үзеңнең менә укучыларың белән дип әйтик, бар тик күнегүләр турында гына сөйләшәсеңме, яисә анда теге эстрада турында да сүзләр кузгатып аласыңмы? Тормыш турында уйланулар. Менә ни өчен мин бу һөнәрем ошый. Монда беләсезме, эшкә киләм, шушы кем миндә шөгыльләнә, алар белән без тормыш хәлләрен сөйләшәбез. Кемдер баласы турында сөйли, мин үземнең гаилә турында сөйли. Артистлар белән җыр обсуждай итәбез. Кем ничек, кем облажался, кем нәрсә. Бик кызык. Модадан калыныш калынмышсың. Төрле погода турында. Мондый фанатический теге фанатлар турында, спорт турында гына сөйләшмибез. Әлбәттә, бу общение. Общение бөтен күңелдән килгән, бөтен яңалыклар, дөнья яңалыкларын кемдер нәрсә укыгандыр, ул аның турында сөйли. Кемдер интернеттан нәрсәдер күргәндер, аның турында сөйлә. Тоже кызык. Э, мин э, мин аны тыңлыйм, алар мине тыңлыйлар.
Мода, фэшн, спорт, э, күнегүләр, фигура ясау, шоу-бизнес турында сөйләшү. Болар барысы да, барысы да әлеге фитнес-клубта, бер программада, бер программада. Ә теге спорт өчен түлисең, ә калганы бушка, бонус рәвешендә. Әйе, тел тел арымый, тел аны Психолог.
Әйе, психолог кемгә кемнедер кемдер җигете белән аерылышкан, кемдер кызы киткән, мин арга Олы бу кеше буларак инде аларга уроклар бирә инде шулай эшлә, шулай эшлә рәхмәтләрен әйтеп китәләр инде. Үземнең баштан үткәч. Беләсеңме, э, э, гыйнвардан соң, алла бирсә, менә яңа елдан соң мин синең укучыңа әверелермен кебек тоела башлады миңа. А, инде сез әгәр дә Әсхәтнең үзен күрергә телисез икән, Әсхәттә шөгыльләнергә телисез икән, рәхим итегез, дуслар. Телисез икән, ул сезгә э, күкрәк тә ясап бирер, телисез икән, а- аякларыгызда мускул үстертер, телисез икән,

Кыска вакытлы рекламадан соң без сезнең белән кабаттан TNTV каналында шоу без тапшыруында очрашырбыз.

Менә дуслар, татар радиосы диджейлары буш вакытта, ә кем белә, бәлкем эш вакытында нәрсә эшләп йөргәннәрен сез үзегез күрәсез, алар боулинг уйныйлар, э, ләкин аларны без монда бирегә былай гына җыймадык. Алар хәзер монда безгә татар җырының тагын бер серен ачырга җыеналар. Нинди сер икәнлеген хәзер үзләреннән сорарга тәкъдим итәм дә. Э, Иптәш э, Бәйрамов, э, Айсылу Лерон, Ризәлә Исмәхилованы күрәбез, Әбри Хабриев, ә, дидж... мин Гөлназ Сәфәрова, ә диджей Айваз каядыр каядыр теге тишеккә кереп китте бугай ул безне һәр вакытны шундый э, күренми торган җирләргә кереп посырга ярата торган егетебез э, ни өчен без монда э, шушы составта җыелдык соң һәм ни өчен һәм без кайсы ягыбыз белән татар җыры белән бәйле хәзер барысын да аңлатырга тырышам быел татар җырында өч пар булачак өч алып баручы пар ләкин э, аларның өчесе дә сәхнәдә була диеп әйтә алмыйбыз беренче пар сәхнәдә булачак икенче пар астында сәхнә астында сәхнә артында һәм шулай сәхнәне камап алачаклар ә өченче пар өченче пар исә тмтв каналының студиясендә утырачак менә шундый өч пар ләкин Ул парларның кемнәр икәнлеген, ягъни кем белән кемнең парлашасын без әле үк әйтә алмыйбыз. Чөнки монысы әз генә булса да сер булып калырга тиеш. Әйдәгез сорыйк әле, э, Ризәлә Исмагыйловадан э, Ризәлә апа, э, синең кайчан да булса татар җырын алып барганың бармы? Каядыр анда студиядә, радиода, бәлкем туры эфирны алып баргансыңдыр татар җыры вакытында. Бар, радиода туры эфирны алып барган бар. Монда безнең инде пирамидада сәхнә артыннан гадәттә Булат җыри торган иеме? Гадәттә Булат алып барадыр, ә эфирга без чыгарадыр юк инде. Болай татар җырын үзенең сәхнәсендә алып барганым юк, но номинацияләрдә бүләк тапшырганым бар. Бик рәхәтләнеп, алтын барысты тотып, матур сүзләрне әйтеп, бүләк тапшырганым бар. Димәк, барысын тотып караганың бар инде. Ниндиерәк ул синең менә э, э, теге хис-тойгыларың? Җырчылар тоталар да бит инде гадәттә, о, нинди шатлык, мин алтын бар салдым, ул шундый, шундый, шундый дип мактый башлар. Ә менә синдә ул нинди хис-тойгылар калдырды алтын бар? Беләсеңме, мин аны ничектер алтын буларак кабул итмим ул барысны. Ул минем өчен барыбер теге э, татар җырын бит инде ел нәтиҗәсе дип әйтәләр. Җырчылар аны теге алтын буларак, мал буларак кабул итмәсеннәр иде дип әйтәсем килә. Чыннан да аларның эшләренең нәтиҗәсе бер югарылык буларак кабул итсәләр, ул чыннан да аларга уңыш китерә торган, аларның теге балалары үткәннән соң карый торган эзләр, баскычлар булып барсын менә ул барыслар. Чыннан да ул барыс өчен кызарырга туры килә торган булмасын. Ә, син ә, алып баручыларга да алтын барс бирелергә тиеш ә, дигән фикергә ничек карыйсың? Бик әйбәт карыйм. Радионың 10 еллыгына хет мин әйтәм, алюмин барыста пионет күзле бирмәделәр дидем. Юк, алюмин барыс пионет күз белән булса да Дата радиосының алып баручыларына 10 еллыкка тиеш иде дидем мин. Чөнки барбер шул ук җырчылар белән кайнап инде 10 ел гына түгел, хәзер без ничәнче ел эшлибез? Бергә кайныйбыз. Шуңа күрә ә, андый мондый гөлназ бирергә уйлыйм дип әйтсәләр, Ризәлә апа отказ бирде дип әйтмәссең, юк? Юк, әйтмим әлбәттә. Бездә э, без алып баручыларда алтын барслар юк дисәм, мин ялгышырмын ни өчен дигәндә, безнең арабызда шундый Бәйрәмов иптәш дигән кеше бар һәм менә ул. Анда, аның өендә алтын барс берәү генә түгел. Әлбәттә, ул аныкы түгел, Ләйсәнеке, ләкин Минеке берсен, яртысы әйе, гына. берсе, бер, берсенә аның өлеше кергән. Булат әйт әле. Кая ул барсың? Мин татар җыры сәхнәсенә менгәнем бар. Җырчы буларак әйтергә кирәк алып барчы буларак түгел. Һәм белмим э, нинди хис-тойгылар э, мин үзем теге төштә кебек кенә булды ул. Яна башта теге әзерлекләр, репетицияләр инде барып аңлап бетермисең инде. Инде все, син чыгасың дигәч бар ышанмыйсың әле, чөнки э, ул вакытта мин анда алып баручы да идем. Сәхнә арты алып баручысы идем, хәтерләсәң, шулай бит әле без анда. Туры трансляция. Туры трансляция булды.
Сәхнә артын трансляцияләдек без сәхнәгә дия, да тамашачыларга, шулай бит? Ә мин анда тизенә киенеп чыгып җырладым. Барысы төштә кебек кенә. Менә шулай итеп бәе. Булат, карале, ә менә ал, алып баручы буларак сәхнәгә чыгу, име? Менә теге фәлән фәләнне игълан итәм дип сәхнәгә чыгу һәм җырчы буларак чыгу. Менә икесендә ике төрле э, хис тойгымы яисә ничегрәк? Яисә икесе дә бер төрле дип әйтә аласыз? Ике төрле. Мин уйлаган идем элек Дирем, әй, җырсарга нәрсә инде, рәхәт җырларлар да кереп киттеләр дип. Ләкин дулкынландыра икән инде үзем ул амплуага кергәч, дип әйтик, анда сәхнәгә чыккач, бөтенләй башка эмоцияләр һәм э, мин әйтәм, юк, э, җырлавыгыз үзегезгә булсын дим, э, җырлар белән Син алып кына бара. алып баручы буларак ничектер барыбер үзеңне иркенрәк хис итәсең, ничектер ышаныч э, ышанычлырак дип әйтәм әле. Ышанычлырак. Әйе, әйе, үзеңә ышанычың да ныграк. Бәлки мин җырчы булмагангадыр, шулай булгандыр ул. Э, Булат Бәйрәмов. Аларның эшләре бик авыр. Булат Бәйрәмов безнең инде ничә еллар дәвамында э, татар җырын сәхнә артында алып бара. Э, Ул э, пирамидага э, керүче Минеке. Пи- сәхнә артында ул хуҗа пирамидага керүче VIP кунакларны каршы ала. Ул алар белән әңгәмәләр кора. Аннан соң ул э, барлык җырчылардан э, интервьюлар ала. Э, Булат әйт әле, ә менә Алар сәхнәдән с- менә җырлап чыктылар, ими җырчылар. А, Алтын барслар кулларында. Алар ниндиерәк була? Алар адекватмы? Алар шатмы? Алар кемдер елаган очраклар, шундый очраклар бармы гомумән? Алар бераз гына шок хәлендә. Шулай ук теге сәхнәдәге булган эйфориядән әле алар чыгып җитмәгән. Алар яртылаш әле кабаган- калганнар һаман да шул сәхнәдә. Ә Гәүдәләре монда, ләкин э, аңнары дип әйтик, һаман да шунда, янәсе әйдер уйлыйлар әле, нәрсә сөйләргә дип. Алар сиңа карап тора, а? Ах, дип үзегә нинди сорауны алар э, капчыкта сорау бирәсең, аңлата бетермәскә мөмкиннәр. Э, шуңа алар инде безнең э, бераз гына әйтим нирәк. Шок хәлендә. Шок хәлендә. Ә, син интервью алган очракларда бар булдымы шундый хәлләр? Берәрсе анда елап җибәрә, чөнки эмоциональ теге эмоциональлеге шундый көчле. Яисә анда киресенчә мин комментарий бирмим дип китеп баручы җырчылар булдымы? Комментарий бирмим дип әйтүчеләр ул берәү генә. Ул да булса Салават. Әйе. Э, ул теге начар дип әйтми аны. Ләкин Ильяс Газизов узган ел аннан интервью ала алды. Әйе, син беләсең инде, мин дә интервьюлар бирмим ди. Шуңа күрә э, мин аны интервью алдым. Берсендә нәкъ менә ул теге җырлап чыккач түгел. Э, каядыр ана киенү бүлмәсенә кереп, анда ул киенгән вакытта, анда киемнәрен алыштырган вакытта Яисә әле ул чыгышына кадәр вакыты күп, анда җырчылар аралашып сөйләшеп йөри дип. Ул вакытта килеп, мине кочаклап, берсендә энекәш, менә шулай шулай нәрсәдер сөйләгәне булды бер вакытны. Һәм Ә инде э, бик эмоциональ дигәннән безнең фабрикантлар хәтерсез әле бар безнең Йолдызлар фабрикасы. Яшь җырчылар. Э, яшь җырчылар менә анда э, хәтерлим Вероника Кузнецова берсендә шайтыр бик эмоциональ сөйләп әле вакытта 11 сыйныф укучысы гына иде. Елый-елый сөйләде. Еп. Э, Зилейлә кызлары эмоциональ бик, э, Мөнир Рахмаев эмоциональ. Булат Байрамовның татар җырын сәхнә артында алып барганлыгы бар дидек. Әмма ләкин менә Әбри Хабриевны минем татар җыры тирәсендә күргәнем юк иде. Бугай әле әйдәгез Әбригә мөрәҗәгать итик. Әбри, килеп кит әле монда. Әбри бик кызыксынып, бик мавыгып монда уйнап ята. Ничек хәлләр Әбри? Аллага шөкер, э, әлегә зарланган юк. Кайвакыт теге яз буяны була, ашказанында. Ничек, нормаль. Ну, татар җырына берничек тә мишә әйтмәс ул, әйме алар? Әлбәттә, инде мин татар җырын 32 ел буе алып барам, әле дә хәтеремдә, заманында Иосиф Виссарионович Сталин килеп, хаты, инде беренче татар җырыннан соң миңа үзенең олы рәхмәтләрен укыды, шуңа күрә мин быел да татар җыры сәхнәсен әйткәннәр инде, алып барыйм, зинһар, быелга сәхнә артында гына калырга булдым. Ул инде безнең серебезне әзрәк әйтеп җибәрде, күрәсезме? Димәк, ул мин сәхнәдә булмыйм диде әле генә. Ләкин әбри хаман да юмор э, да дип әйтик э, өлкәсендә йөзә ә бер әйт әле э, татар җырында син быел шушы юмористик алымнарыңны кулланачаксың тырышып карарбыз дип булыр алла бирсә сәхнәгә чыгар чыкмыйм инде әлбәттә сәхнәгә чыгармаячакмын шулай да сәхнә артында йөрүче артистларыбызның нервларында уйнарга тырышачакмын алла бирсә Ә бер э, син э, җырчылардан менә ачык рәвештә көлә аласыңмы? Әлбәттә, мин җырчылардан гомерем буе көләм. Яшьләрдән бигрәк тә көләм, әйбәт, җырлый белмәгәннәрне вообще җырым сими. Шуңа күрә эфирда да көләм миңардан, һәм татар җырында да Алла бирсә, бераз гына шаярып көлеп алышамын. Әнә кара, син э, алып баручы. Әлбәттә, без алып баручыларга үзебезнең фикеребезне әйтергә ярамый, теге фе- теге яисә бу җырчы өчен тавыш бирәм дип. Ләкин шулай да син а, татар җыр сәхнәсендә менә син Әбри Хабриев кемне күрергә теләр идең? Ә, Элек булмаганнардамы, әллә булганнардамы? А, ну, булганнардан да, булмаганнардан да. Минем өчен э, татар эстрадасында эталон бер генә кеше бар, ул Салават Фәхетдинов. М, э, Һәм э, Салаватча җырларга тырышучылар, э, Салаватча стильдә җырларга тырышучыларны мин яратмыйм. Мин аларны өнәп бетермим, шуңа күрә э, аныңча җырларга телүчеләр бик күп.

Шул син нәрсә? Ник нәрсәгә Фирдүсне кертмәдегез дип. Во!
Булат Бәйрәмов. Минем энергетика, минем энергетика булу өчен әлеге страйкны ясарга шул. Синең артыңнан чыккан энергетика менә шулай. Колагыңнан, башыңнан. А, Шулай ук менә а, күреп торабыз, а, креатив а, алып баручыбыз Айваз. Айваз, тубыңны синеке бетте рәхмәт, Әбрей. Айваз, Айваз тубын ыргытсын да һәм ул безнең яңа килеп җитәр. Минем коллегам диджей Айвас, э, Айвас, э, син әле менә э, шушы шоу-бизнеска кереп китүеңә әле бик аз вакыт үтте, әйме? Ләкин шулай да син креатив күпме? Биш ай? Биш ел. Биш ел үтте? Биш ел үтте? Биш ел үтте? Телевизор карый гына башлаганым.
Ә, менә шулай.
Ә син карауларың белән бергә саныйсың аны, әйме, шоу-бизнеска кереп китең? Ярата башлаганнан бирле.
Ә ярата башлаганнан бирле, ә кереп киткәннән бирле берничә ел вакыт үтте, әйме? Ике. Ике ел вакыт үтте.
Син безнең яшь э, креатив алып баручы буларак, татар җырына син менә син шәхсән үзең нинди үзгәрешләр кертер идең һәм нинди алымнар кулланыр идең?
Үзгәрешләр буларак үзем яшь креатив син әйтмешли алып баручы буларак Үзем булыр идем алып. Үзем булыр идем, әлбәттә.
Әгәр дә син каршы булмасаң, каршы булмасаң,
Ал мин үз яныңа дигән, яме? Юк, юк. Әйдәгез, дуслар, карыйк әле, без Аяз белән туры киләбезме? Мин әлеге, әлбәттә, үкчәле туфлиләрдән түгел, чөнки без боулинг уйныйбыз һәм шуңа күрә без Аяз белән бер буй тирәсендәрәк, шулай бит? Беләсеңме, э, уйлап торам әле алымнар турында. Әле күптән түгел менә бүген иртә белән сәгать 7-дә кайттым мин Перимнан, төне буе йокламадым. Шуның өчен э, минем теге креатив генератор әлегә эшләми җүнләп. Шуңа күрә мин теге ачык кына менә бай берне күрергә телим дип әйтә алмыйм, ләкин үземне күрергә телим әлбәттә ул барчы ролендә. Э, Сине дә алырга могу. Мине дә алырга Әгәр син бик можешь. сорасаң.
О, гафу итегез. Әйтегез, э, дуслар, тикшерик әле. Ә бер китәргә җыена хәзер без әбрен җибәрбез. Без Айваз белән туры киләбез микән, юк микән. Ну, мин әлегә үкчәле туфлиләрсез, э, без монда боулинг уйныйбыз. Ну, э, э, әлегә без э, Айваз белән бер буй чамасында диярлек. Әмма дә ләкин сәхнәдә мин киям үкчәле туфлиләр һәм мин менә шулайрак булачакмын. Әгәр дә Гөлназ һәм Айваз парын татар җырында күрәсегез килсә, 5065 кыска номерына Айваз һәм Гөлназ дигән Гөлназ һәм Айваз дигән исем Айваз һәм Гөлназ дигән Гөлназ һәм Айваз дигән Гөлназ һәм Айваз дигән Әбри Хабриев дип җибәрсен. Әбри Хабриев дип җибәрсеннәр.
Әбри Хабриев һәм Айслу Лерон дип җибәрә ала, чөнки ул да монда, Айслу кил монда безнең яңа. Кем белә, бәлкем без э, э, татар җыры сәхнәсендә менә шундый трио булырбыз. Ике кыз һәм бер егет. Айслу, э, син э, үзеңне нинди образда күрәсең татар җырында? Менә алып син кая алып барганыңны без синең әйтмибез әле, име? Шулай да менә син ничек күрәсең? Җырында минем булганым бар.
Мин җырчыларны каршыла идем сәхнә артында һәм аларны радиога турыдан тур эфирга чыгара идем. Аларның күбесе әлбәттә инде бер сүз әйтә алмый иде. Алар шок хәлендә, ләкин кайберләр әлбәттә инде теге бераз теге үзләренең әйе хис кичерешләре белән турыдан туры теге уртаклаша алды. Мин аларны күрдем, алар өчен әлбәттә инде вакытта теге шатланасың, аларның кәефләрен күреп һәм инде Әзгә дә көләчәк яса, чөнки менә Эх, минем тормышымда андый мизгел булмас мөгаен дип уйлап куясың. Айсылу Лерон җырлый беләме? Беләм.
Айсылу Лерон җырлый белә, чөнки ул музыка мәктәбен бетергән. Музыка мәктәбен бетергән. Ә ни өчен безнең диджейлардан Айваз җырлый? Әбри Хабриев җырлый, Ильяс Газизов үзенең җырын башкарды, Булат Байрамов җырлады. Ризәлә Исмагыйлованы сүзләр язганлыгын беләбез. Ә ничек син җырламыйсың? Ярый менә мин аңлашыла мин җырлый алмыйм. Гөлназның чыгуын башта сәхнәгә инде Гөлназдан соң иң соңгы нокта итеп, нокта куеп үзем чыгып бер җыр җибәр, җырлап җибәрәм бугай. Димәк, булачак алла берсе. Айсыл, син а, быел нинди образда буласың, беләсеңме алып баручылар? Әлегә бу турыда теге уйлыйм, ләкин әле төгәл бер конкрет фикергә килмәдем. Ә, Ризәлә апа, менә без монда кем белән кемнең парлашасын әйтмәдек, әйме? Син менә бүлсәң, ничек бүлер идең безне? Икебезне куер идеңме алып баручы итеп? Ну, ике хатын-кыз дуэтлар, хәзер инде алар теге и, җырчылар арасында да күбәй дә куймас идем. Егет белән кыз булырга тиеш.
Егет белән кыз булырга. Үзеңне кем белән күрәсең?
Так, мин үземне Ничек инде Гөлназ, без иртән икәү синең белән алып барабыз. Без әлбәттә Мин синең мин белән Булат сәхнәдә. Бәйрәмов белән бараммы?
Ә безнең э, сөйләм э, стиле буенча без әбри белән туры киләбез. Әбри Хабриев, әбри кил монда. Әбри кил монда. Фотога төшереп карарга кирәк. Буйлар белән. Менә Әбри Хабриев белән бастырып карыйк әле икесе. Баралармы туры киләләрме, туры килә. Бормыйлар инде, ә булай баралар. Йо, әйе. Әле Арзия апа белән без Күптән түгел генә менә әле бер ике минут элек кенә яңа фраза яттык. Мин биек, ә Ризәлә апа бөек. Вот. Шуңа күрә туры килә дигән. Бөек һәм биек. Инде инде без парларны ничек кенә алмаштырсак та, кем кем белән генә басса да, кем кем белән генә алып барса да, иң мөһиме без шуны әйтә алабыз. Татар җыры 2012-дә менә шушы алып баручы составын күрә алачаксыз Алла бирсә. 20 барыбыз да күрсәтик. 22 нче Декабрь, пирамида, күңел ачу үзәгендә очрашырбыз. Пока! Шуның белән шул кебек инде бар белгәннәремне сезгә җиткердем. Тагын кемнәр турында ишетергә телисез? Кемнәрне безнең тапшыруда күрергә телисез? Боларның барысын да сез tmtvonline.ru сайтына кереп, язып теркәп калдыра аласыз. Әлеге мин Гөлназ Сәфәрова сезнең белән саубуллашам. Исән сау булыгыз!